Isa Ýerihonyň içinden geçip barýardy. Ol ýerde Zakgaý atly bir baý adam bardy. Ol salgytçylaryň başlygydy. Zakgaý Isanyň kimdigini görmek isledi. Emma onuň boýy gysga bolansoň, mähelleden ýaňa ony görüp bilmedi. Şeýlelikde, ony görjek bolup, öňe ylgap, bir injir agajynyň üstüne çykdy. Sebäbi Isa şol ýoldan gelýärdi. Isa ol ýere gelende, ýokary seredip, oňa, Zakgaý, tiz aşak düş, bu gün men seniň öýüňde galmaly diýdi. Ol hem dessine aşak düşüp, ony şatlyk bilen kabul etdi. Halk muny görüp, Bir günäkäriň öýüne myhman boldy diýşip, hüňürdemäge başlady. Zakgaý bolsa ýerinden turup, Reb Isa, Eý, agam! Indi men baýlygymyň ýarysyny garyplara berjek. Kimiň zadyny nähak alan bolsam, dört esse edip gaýtaryp berjekdirin diýdi. Isa oňa, Bu gün bu öý halas boldy. Sebäbi bu adam hem Ybraýymyň hakyky neslidir. Ynsan ogly ýitenleri agtarmaga we halas etmäge gelendir, diýdi. Bu zatlary diňläp durkalar, Isa bir tymsal bilen sözüniň üstüni ýetirdi. Sebäbi ol Iýerusalimiň golaýyndady. Halk hem Hudaýyň Şalygy basym görner diýip oýlaýardy. Isa şonuň üçin şeýle diýdi. Bir begzada şalyk sürmäge ygtyýarlyk almak üçin bir uzak ýurda ýola rowana bolýar. Ol hyzmatkärlerinden onusyny ýanyna çagyryp, olara, Men gelýänçäm şu puly işlediň diýip, hersine bir horjun pul berýär. Begzadanyň halky ony ýigrenýän eken. Olar, Bu adamyň biziň üstümizden şalyk sürmegini islemeýäris diýip, onuň yzyndan ilçileri iberýärler. Emma muňa garamazdan, ol ygtyýarly galyp, yzyna dolanýar. Soňra ol pul beren hyzmatkärlerini ýanyna çagyryp, kimiň näme gazananyny bilmek isleýär. Birinjisi gelip, Hojaýyn, seniň bir horjun puluň on horjun pul gazandy, diýýär. Oňa, Berekella, ýagşy hyzmatkär! Az zatda sadyk bolanyň üçin on şähere häkim bol! diýer. Ikinjisi gelip, Hojaýyn, seniň bir horjun puluň bäş horjun pul gazandy diýer. Hojaýyny oňa hem, Sen hem bäş şähere häkim bol! diýer. Onsoň üçünji hyzmatkäri gelip, Hojaýyn, ine, seniň bir horjun puluň, men ony bir uly ýaglyga düwüp sakladym. Men senden gorkdum, sebäbi sen gaty öz diýenli adam, sen goýmadyk ýeriňden alýarsyň, ekmedik ýeriňden orýarsyň diýýär. Hojaýyny oňa. Eý, erbet hyzmatkär! Seni öz agzyňdan çykan sözler bilen höküm ederin. Asyl sen meniň öz diýenli adamdygymy, goýmadygymy alýanymy, ekmedigimi orýanymy bilýärmidiň? Onda näme üçin pulumy işletmäge bermediň? Men gelenimde, ony peýdasy bilen alardym diýýär. Onsoň hojaýyn ol ýerde duranlara, Onuň elinden puly alyň-da, on horjunla beriň! diýer. Olar oňa, Hojaýyn, onuň özünde öňem on horjun pul bar ahyry! diýerler. Ol, Men size diýýärin, Kimde bar bolsa, oňa berler, kimde ýok bolsa, onuň elindäki hem alnar. Üstlerinden patyşalyk etmegimi islemeýän duşmanlarymy bolsa şu ýere getiriň-de, gözümiň alnynda öldüriň! diýip jogap berýär.